Guarani ñe'ẽ ha iñe'ẽ porã ha ipyre poapyha mbo'esyry pegua. Nemoirũ mbo'ehára José Oviedo. Aníke nderesarái ñañemoarandukuaaha mamo reimeha guive. Ko árape ñamba'apóta tembiapo hogayguakuéra ka'arugua, mbo'epyrã, marandu. Jaikuaáta hína avei tembiapo hogaygua ndive ka'arugua ojehupytyséva ko mbo'epýpe. Omomba'e hembiapo ha hogayguakuéra rembiapo ka'arugua. Omombe'u ha'e ha hogayguakuéra rembiapo ka'arugua. Avei ohechakuaa hembiapo ha hogayguakuéra rembiapo ka'arugua. Jahecháma ko'ápe tapicha oĩva ko tykaruhápe, ajépa, kosina, komedórpe oĩna pe'a hikuái. He'íma isýpe mitãkuimba'épe. Rolfi, ikatúpa cheipytyvõmi ogapýpe? Upéi ahase supermerkádope ajogua cenarã. Neĩ che sy. Mba'épa oĩ jajapova'erã? he'íma chupe pe mitã. Péicha nga'u. Opavave mitãkuéra he'i isýpe, Ndaiko péicha avei nde rógape ipytyvõ nde sýpe. Jahecháma ko'ápe tembiapo he'i ñandéve. Ñamañami ko'ápe hetaite tembiapo oĩ ambue aravópe jajapo va'erã, ajépa? Jahecháma oĩva ojahúva, oĩma katu omopotĩva hãi, he'i ohóva mbo'ehaópe, oĩva ojapo hembiaporã mbo'ehaópegua. Oñemboharáiva hymbami ndive oĩ peichagua ojapóva mitã avei hína, ha anga ambuépe katu oĩma opytu'úva avei jahecha péicha. Arapýpe ñande mba'apo oĩ hína ambue aravópe, ha ko'ág̃a jahechakuaa ka'arukue ojejapóva. Marandu. Tembiapo ka'arugua. Tembiecharã. Mba'e jajapóta hína pe ka'aru he'i ñandéve? Tembiporu ñemohenda, óga ñemopotĩ, cenarã ñembyaty. Pe ka'aru ojejapo marã hína cenarã, ikatu hag̃uáicha ani pyharekue jake ñamo'ỹre mba'eve He'ími yma oréve ore jary ani nekerãma'ẽ mba'e he'i nde re'õiramo mba'eve. Péicha jaguereko ko'ápe senarã ñembyaty, supermercado-pe jeho, tembi'urã ñemo'ẽhenda, cocina ñembosako'i he'i. Oñecocinátama hína ikatu hag̃uáicha oĩ pe senarã. Péicha katu jaguerekóma tembiapo ka'arugua, Heta mba'e jajapo ka'aru og̃uahẽvo. Mitã ohóva mbo'ehaópe pyhareve oñembosako'i tembiaporã oguerúva mbo'ehaógui ha ambuekuéra katu ombosako'íma cenarã. Ñande sy térã ñande ru térã ñane reindy ojapóhina jepisa py'a py'a avei ñande rógape cenarã oñomoirũ hikuái. Ajépa! Péicha he'i ñandéve umi tembiapo katuetei ojejapóva ka'aru, jaikuaami mba'épa hína péa. Ka'aru he'íma ñandéve ja'u yva rykue térã kojói, ehépa jajapó'arã hína avei aníke penderesarái, ñamerenda ja'e chupe, ajépa. Avei. Pe jakarupa rire jajoheiva'erã jey ñanerãi, avei ani ñanderesarái jajahuva'erãha. Jajahuva'erã ka'aruete jajapo jaju rire ñembosaraihái hamba'e. Ñamopotĩva'erã avei ñande róga ka'arukue. Oĩ ohóva mbo'ehaópe. Ohóva ou mba'e joguávo, ñaipytyvõ ñande sýpe he'i ñandéve. Ha jaha merkádope. Avei ojejapo ka'arukue hína péva. Tembiapo oveveguakuéra ka'aru. Mba'épa ojejapo he'i ñandéve ka'aru? Jahecha avei oñongatu tembiporu pe ojeipuru va'ekue asajekue omiã tembiporu nde ja'emohendapáma ha ka'aru emohenda jey. Jahecháma katu péicha oñemopotĩ kosina iporã, oñemopotĩ hína kosina ani umi mymba chu'i ou ñandéve pe. Ñetĩ ja'eha chupe umíva pe mba'e ky'a oguerúhina, ñajohéimante va'erã tembiporukuéra. Jahecháma katu ohóva supermercado-pe ojogua hag̃ua cenarã hína péva. Péicha jahecha hag̃ua ojogua cenarã. Mba'épa jajapove va'erã hína ikatu hag̃uáicha pe ka'arukue jaikatu ñañembosako'i he'i ñandéve? Avei ikatu ja'u yvarykue. Ha pearã jahecha va'erã mba'e yvápa ñaikotevẽ, ikatu hag̃uáicha jajapo pe yva rykue oñembyaty y. Ha péicha katu jahecháma oĩma katu pe yva rykue ikatu hag̃ua ja'u. Oñemopotĩ va'erã pe ág̃a ñande resarãi va'erã hína. Jahecháma katu mba'éichapa ko tyg̃uahẽha oñemopotĩ pe ág̃a. Ja oĩ porãvéntema ha'e oipurúma aspiradora-pe, ha katu ikatupyretevéntema. Péicha jahecháma óga pýpe omopotĩva avei pe óga jerére. Ha jahecháma mba'éichapa ombyaty hikuái yty hína. Ñamañamieve ko'ápe mba'épa ikatu jajapovéna. Omohenda hembipurukuéra. Oĩma katu ojapóva hembiapo mbo'ehaópegua, ñembosako'íma ivoko avei hína pe ogueraha hag̃ua ambue árape mbo'ehaópe. Oĩ tapicha ohóva oñembosarái pelótare ha péicha omohendámava hína ojapóva hembiapo ogueruva'ekue mbo'ehaógui. Péa jajapóva'erã avei Ka'arukue. Ja'ékuri ñambyatyva'erã ha yty vosápe, ojejohéiva'erã ha oñemohendava'erã umi tembiporu. Ha péicha iporã avei ñamboykuemi umi yvotyty ha kapi ipe. Péva iporã ñamboy'umi avei ha'ekuéra ñandéicha hoy'uva'erã avei. Ha péicha avei jaguerekóramo mymbami ñande rógape térã jagua, mbarakaja, ryguasu, mba'e katu jaguerekóramo ñamoĩ va'erã avei chupekuéra isenarã, ekambia chupe y, emopotĩ chupe pe hi'yryru umídandi ñande resaráiti. Péicha avei ka'arukue ñambyaty va'erã umi ao ojejohéi va'ekue. ha ikãmbámava hína ãva ka'aru jajapova'erã. Péicha umi oñemoingeva'ekue ao ikãva'ekue oñeñongatuva'erã pe ao ryrúpe. Jahecháma mba'éichapa omohenda hína péva. Ajépa oñemohenda ao mba'aporã he'i jahechámava'erã Uni fórme ñamohendáma ko'ẽramo jaha hag̃uáicha jaipuru mbo'ehao térã mba'apohápe. Ehechápa hína. Jaheguy opyta porã hag̃uáicha tembiapo ogaiguakuéra ka'aru. Ka'aru ojejapo he'i. Mba'etépa pe ka'arukue ojejapo va'ekue? Karurã, mesa, kuĩmbe, senarã ñembosako'i. Mba'e piko pe ka'arukuerei ojejapo va'ekuéra ha'e ja'eha karakã ambue ka'arukue oiko va'erã pe ñande rógape, ajépa? Héra ha'éma, Senarã ñembosako'i oĩ porã. Supermercado-gui ojejogua, senarã, ha ojejohéi, ha oñeñongatu. Térãpa tembiporu ñeñongatu? Mba'épe ojejapóva supermercado-gui? Jahechakuaa cenarã oĩ porã. He'i jey ñandéve jahaiguy opyta porã hag̃uáicha. Jaguereko péicha. Ka'aruete ojejapo jey. Karurã ogañemopotĩ ñesena ha oñemyasãi. Mba'épa pe ka'aru ojejapo jeyva avei ja'ékuri? Oĩ porã ogañemopotĩ. Avei hína ojejapo ñesena. Péro he'i ñandéve ko'ápe mba'épa pe ojejapo jeýva, ha avei ñamopotĩ jey va'erã ñande róga iporãpe ajajapo. Ojekarupa rire oñembyaty he'i. Mba'épa pe oñembyatýva ojekarupa rire? A. Oky'a, péaiko oñembyaty va'erã ojekarupa rire. Typycha, Tembiporu ky'a, térãpa yvoty ñambyaty va'erã jakarupa rire? Jahechami mba'épa oĩ porã tembiporu ky'áma nde opyta ñandéve ha ñambyaty va'erã pe ára ajépa. Jahechakuaa ko'ápe he'i ñandéve ka'aruete ojejapo avei. Mba'épa pe ojejapóva ka'arukue? Karurã, tembiapo mbo'ehaópegua. Ñesẽna yvoty poty he'i ñandéve. Mba'étepa péva? Oĩ porã tembiapo mbo'ehaopegua ojejapo avei ka'arukue. Pe tapicha oúva mbo'ehaógui pyharevete ogueruva'ekue ojapova'erã ka'arukue. Oĩ porã. Péicha ñamohu'ã ñane rembiapo. Iporã hína ñanemandu'ami jey mba'épa peja'e va'ekue pe jajapo va'ekue ñande rogaygua ndive ka'arukue. Ñamañami jey heta mba'e oĩ hína jajapo va'erã. Ojeho ñemuháme, mba'e tiko ojejogua ra'e ka'arukue ñemuhágui. Cenarã. Oñembyaty ao, ikámava hína ikatu ojejohéi jey tembiporu, ha umícha heta mba'e ikatu jajapo ka'arukue. Oĩ oñembosaráiva, mitã ohóva oñembosarái, oĩ avei ojapóva hembiapo mbo'ehaógui ogueru va'ekue ja'e kuri. Ajépa? Ha apépa mba'e he'íta hína pe mitã? isy ndive. Oĩmbáma che sy, ko'ág̃a aháta párkepe. Neĩ che memby, aháta supermerkádope ajogua senarã. Ha péichaina ápe jahechakuaáma oĩ tapicha ojapopáva hembiapo ohóva oñembosarái pérupe ajépa. Ha ápe he'i ñandéve ohotaha